Oh yes. Ithomo ritũ mũthenya wa ũmũthĩ rĩa gũtũtongoria rĩ kuma thĩinĩ wa ibuku rĩa Siraki kenda tũgũthoma Siraki kenda kuma kamũhari ga ikũmi na mũgwanja tũthome mĩhari ĩyo ĩrĩ ĩtukanĩte na Siraki ikũmi kamũhari ka mbere nginya kamũhari ga gatano koguo nĩ Siraki kenda kamũhari ka ikũmi na mũgwanja ikũmi na inyanya tũke tũingĩre Siraki ikũmi kamũhari ka mbere nginya kamũhari ga gatano

nĩetigagĩrwo itũũra-inĩ rĩake, na mũndũ waragia oro ũguo nĩamenagwo, na mũtongoria wa na ũtongoria wa mũndũ wĩna ũmenyo nĩwathĩkagĩrwo wega. Kamari ga kerĩ, anene arĩa mathurĩtwo nĩ mũtongoria makoragwo matariĩ take, na andũ a bũrũri makĩhanaga ta mũtongoria wao. Mũthamaki ũtarĩ na ũmenyo aninaga andũ ake, No mũthamaki mũũgĩ akũragia itũũra rĩake. Wathani wa thĩ ũkoragwo wĩ moko-inĩ ma mwathani, na anen, a, ane, anenehagia mũndũ ũrĩa mwagĩrĩru mahinda marĩa magĩrĩru. Ũhotani wa mũndũ ũkoragwo wĩ moko-inĩ ma mwathani, na aũnengeraga mũnene o ũrĩa we angĩenda. wĩcokere kahora kahora kahora ĩ Mhm. thoma thĩinĩ wa ciraki kenda Nĩguo. kamweri ikũmi na mũgwanja ikũmi na inyanya na ciraki ikũmi kamũhari ka mbere nginya ga gatano ĩrarĩ horo ĩgiĩ athani athani nĩ andũ arĩa makoragwo thĩinĩ wa wathani arĩa marathana atongoria tũkerwo atĩ mũndũ wa gũthondeka indo endagwo tondũ wa wĩra wa moko make Nĩguo. yes kũngĩthondeka kĩndũ gĩtarĩ kĩega ndũngĩendeka ndũngĩendeka nĩguo agĩkorwo mũtongoria ũtaratongoria wega ndũngĩendeka ndũngĩendeka Nĩguo. agĩkorwo eh, kĩrĩa wahutia no gũthũkia kĩrĩa no gũthũka kĩrathũka ndũngĩendeka ndũngĩendeka Yes. nake mũtongoria mũgĩ amenyagwo tondũ wa mĩario yake Nĩguo. mũtongoria na mĩario mĩega Mhm. na mĩario na- ya gũkũria nĩendetwo eh, na nda- atarĩ maheni Ĩĩ, nĩendetwo nĩendetwo na agetikio nĩguo mundu wi kanua cao Mhm. kejokere hau kamwariga ikumi mundu wi kanua cao Mhm. nietigagirwo itura-ini riake Ĩĩ, Eh, tũmĩtige ũguo reke tũmĩtige ũguo reke tũtigĩrie njaũ No- no reke njokere no ndigũtaũra mũndũ wĩ kanua caũ nĩ atigagĩrwo itũra-inĩ rĩake na mũndũ waragia oro ũguo nĩ amenagwo atĩ mũndũ waragia oro ũguo nĩ amenagwo mũtongoria mũgĩ nĩ at- nĩ arutaga andũ ake na mũtongoria wa na ũtongoria wa mũndũ Eh, na utongoria wa mundu wina umenyo ni wathikagirwo wega ke njokere ati mutongoria mugi ni arutaga andu ake akamonia njira na utongoria wa mundu wina umenyo ni wathikagirwo wega ungikona ni watongoria andu matiragwathikira umenye utongoria waku Eh, wina. timukinyanĩru Mũkinyanĩru. oh yes Nĩ ũregega. kana ndũrĩ na ũmenyo Ah, yes. anene arĩa mathurĩtwo nĩ mũto- nĩ mũtongoria makoragwo matariĩ take sawa sawa Eh, ndũkaneterere atĩ ngorwo niĩ ndĩrarutĩra njĩ wĩra nĩ mũtongoria na nĩ gũthura athurĩte niĩ ndĩmũrutĩre wĩra njoke ngere gacĩra gaka Aca. ndangĩtĩkĩra Ũkũga gacĩra gakwa. o kũngĩgera gacĩra karĩa we ũrenda tondũ we nĩwe ũthurĩte Nĩguo. koguo andũ arĩa mathurĩtwo nĩ mũtongoria o wothe makoragwo mahana take Ĩĩ. mamũkobagia kana mageka ũrĩa areka kana ũrĩa arenda Nĩguo. sawa sawa Yes. na igua na haha mbere Mhm. akorwo ena kanua caũ Ĩĩ. ona ona ũguo magũkorwo mahana Ona we ũkona- okorwo ndarĩ na ũmenyo magũkorwo mahana oro ũguo Ĩĩ. Ĩĩ, ĩĩ, na mĩario yake ũrĩa ĩkoragwo ĩhana

umenye utongoria waku Utongoria waku hatirĩ. hatirĩ Mũthiru biũ. wathani wa thĩ ũkoragwo wĩ moko-inĩ ma mwathani Nĩguo. na anenehagia mũndũ ũrĩa mwagĩrĩru mahinda-inĩ marĩa magĩrĩru ti hĩndĩ ciothe Aca. nĩ rĩrĩa ngai acagũra akona ũyũ nĩ mwagĩrĩru ngũmuoya akorwo arĩ mũtongoria ihinda rĩrĩ tondũ nĩrĩo rĩagĩrĩru Nĩguo. no korwo ti ihinda rĩrĩa rĩtagĩrĩire ndakwambatĩrio atuĩke mũtongoria sawasawa Nĩguo. aya tũthika mũhari gakaigana eh, gaika- ga- ga gatano ũhotani wa mũndũ ũkoragwo wĩ moko-inĩ ma mwathani na amu- a- a- aũnengeraga mũnene o ũrĩa we angĩenda Mm. ũguo nĩwe ũci- wĩcuraga- wĩ- wĩ- wĩ- wĩcagũragĩra Eh, wĩthuragĩra eh, mũtongoria ũrĩa akũnengere kĩ wathani. wathani Yes. tũkinyia hau Ithuĩ tũkĩhũraga tũthiĩ. Eh. Ithuĩ tagũcagũrire. Eh, Tũkĩ- kĩ- yes. Eh, Mm. yes. nĩ ũhoro wĩgiĩ athani Mm. twathoma thĩinĩ wa ciraki kenda